דער אייזיש אז וואס האבן זיך פרשת במדבר תשפ א ערוב איר זאגן א קורץ רמז אויף די סדר הפרשיות במדבר נשוי בהעלות חו שלח במדבר ס'איז א לשון פון דיבור לשון קשה במדבר שהכל דשנו לו וואס מנוש איך איז א לשון פון א שוועריקייט במדבר מאכסט מיט א שוועריקייט ס'גייט דיר עפעס נישט אזוי גוט נשא און נשא לשון פון זיך דערהייבן, דערהייב דיך, טו פעולות צו זיין בשמחה, בהלותך, פארשטייסט נישט וואס מיינט נשא, איז בהלותך איז א ווייטער לשון פון עלי', פון מעלה זיין, זיי דיך מסלף, זיי דיך מסלף דורך פשוט זיין בשמחה, פרוביר צו זיין בשמחה, און אז עס זאל דערהייבן, דעמאלטס וועט זיין שלח, עס וועט אוועקשיקן די שוועריקייט. א איד, נישט קיין חילוק וואס די מצב איז, ביסט געפאלן ביי זיך, ביסט געפאלן, פילסט זיך עפעס מורא'דיג אראפגעשלעפט, האסט נאכאלץ פרובירן צו זיין בשמחה איינמאל און נאכאמאל ביז דו זעסט זיך ארויס פון די שוועריגקייט, דא איז די ניגון ד' בבות, בכלל ס'איז דא ג' בבות, ס'מיינט מען די דריי, די דריי בבא קמא, דריי מסכתות בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, וואס מיינט בובא? בובא מיינט א פאל, א פאל מיינט א פאל, א פאל אין נגינה, בובא מיינט א פאל. איז ביסט געפאלן ביי זיך, וואס איז די עצה? זאגט זיך ארויס די ווארט בובא, בובא האט די אותיות בית בית אלף, בית איז מרמז אויף גבירה, בית איז דאך גבירה, בית איז אלף מתגבר, בית איז אלף מתגבר, אלף נעם איך פון פריש, אלף איז דאך די ערשטע פון די אותיות, הייב אן פון פריש, וועסטו זעהן אז עס איז נישט זיין אזוי געפאלן כלל בבא קען מיינען בבא האסט געמאכט א בבא עס טויג נישט די מצב דעמאלטס דערהייל דיך איינמאל און נאכאמאל וועט אוועק גיין די שוועריקייט דאך אין די כסדר שטייט בן עשרים שנה ומעלה עשרים איז צוואנציג צוואנציג איז ח ח איז די קביעה. לשון פון קביעות זיך געבן א בייג, שטייט דאך על כפיים ישאינך פן תגעו באבן רגליך, א איד וואס געבט זיך א בייג, כפיים, דאס הייסט די בחינה פון כף אחת עשרה זהב, ישאינך ווערט ער נאר דערהויבן דורכדעם, פן תגעו באבן רגליך, יא, באקאנט כ ו אז הרה ז אב ד היד געלט זיך א בייג איז ער א גאלדענע איד פון מייפעלע משטאנען און אנדערע איז א יז ס געלט זיך א בייג על כפיים ישמחו פסוק די פסוק אין ויהי נועם מוצאי שבת מיטן תהלים על פנים על כפיים ישמחו פן תגע באבן רגליך אבן דיך מרמז אויף די אבן וואס איז די יצר הרע שנמשל לאבן און אבן הנה מיך.

דער מאנט איז געמוזט זיך מספר דרײַ, מען דרייעט זיך ארויס אין יצה ר דורך גדרים און סייגים, אות יז ד מיינט אז איינער וואס האט גדרים און סייגים איז האט אין זיך די בחינה פון ושכנתי בתוכם מען וואוינט מיט די אייבערשטער, און ס'האט די אות יז ר רייד אויף פארקערט אז עס איז נישט האבן קיין ירידה עס איז זיין די פארקערטע פון האבן א ירידה. פסוק חשבתי דרכי ושובו רגלי אל ה' דא א ווארט פון בית אהרן אהרן קאלינער זאגט ער אזוי א איד וואס זוכט מחשב איז מחשב דרכי זיינע וועגן ושובו רגלי אל ה' א איד וואס האלט פון זיך ער ווייסט אז ער האט כוחות ער פארמאגט כוחות ער איז מחשב זיין עבודה ווען א איד וואלט געוואוסט וויפיל מ'איז מחשיב זיין עבודה אויבן אין הימל, וואלט ער זיך אליינס מחשיב געווען. חשבתי דרכי, משיב רגל ה' וואס שפילסט, וואלסטו אלעמאל געהאט א רגילות צו זיין בעבודת השם, בצל השם. האלטן פון זיך און טראכטן פון זיך איז זייער א וויכטיגע עבודה, די ווארט איך געבט ארויס די יסוד, די ווארט איך האט די אותיות אייך, וואס מיינט אייך? אייך מיינט ווי אזוי, אמאל דארף מען נישט האלטן פון זיך, גיין מיט ענווה איז באקאנט פון אלע חסידישע ספרים נישט האבן קיין יש ש, אבער אמאל דארף זיין אייך, אייך, אייך קען מיינען א מיעוט, און אייך קען מיינען נאר. אך עס דארף זיין די בחינה פון מיעוט, א איד דארף זיין ארומגענומען מיט די איך, נישט האלטן פון זיך, יא איין עני היכר לידער, דער אייבערשטער איז נאר שורה אויף איינער וואס האט נישט קיין ישות, אבער אמאל דארף זיין התנשאות דקדושה צו גיין מיט ויגבה לבו בדרכי ה', און גיין אייך, איך האלט נאר פון זיך, פרעזענטיר אייך מיט די איד ווי אזוי צו דרייען די זאך, אייך דארפסטו וויסן ווי אזוי, אמאל דארף מען נאר האלטן פון זיך און אמאל דארף מען נישט האלטן פון זיך, דעמאלטס וועט מען דארף גיין מיט ענווה. יא, די ווארט חשק, און אסאך מאל האט נישט קיין חשק צו טון עפעס, מ'האט געשמועסט יעצט אז כ'שאף די דרוך א איד וואס האלט פון זיך, דאס אליינס גיבט אריין די חשק, איז אמאל זאל זיין חשק לשון פון אויסלאכן, צוחק, אויסלאכן די די די שוועריקייט וואס האלט די מענטשן צוריק פון נישט האבן חשק, נארמאל איז א לשון פון. מי בשחק יערך לך, שחק מיינט אין הימל, זאלסט וויסן אז אין הימל איז מען מחשיב דיין עבודה גאר שטארק, און פארשטייט זיך אויף יעדן זאך דארף מען מתפלל זיין אפילו אויף שוואכקייטן, נישט אפילו אויף שוואכקייטן, ערשט אויף די שוואכקייטן דארף מען מתפלל זיין, יעדע שווערע מצב וואס א איד מאכט מיט דארף מען מתפלל זיין, מען טרעפט די עצה יצחק לשיח בעשו, די תפילה ווערט אנגערופן שיח.

און פריער געשמועסט די בחינה פון כפיים ישא און כ'האב אז א איד שלאגט זיך מיר יצר הרע געבט זיך א בייג צום אייבערשטן איז זייער חשוב די עבודה און כף אחיך עשרה זהב ווארט שלילי, שלילי מיינט פייטן, שלילי מיינט איך שלאג מיך, איז די אות יז שלל, א לשון פון שלל וואס מיינט מוצא שלל רע וואס מיינט א אוצר נחמד, אז א איד שלאגט זיך מיט די יצר הרע קומט ארויס פון דעם אוצר זהב וכסף. מען זאגט אין אשת חיל אשת חיל מי ימצא אש איז א לשון פון התלהבות אש אשת חיל מיינט אז מען טרעפט אז א איד דארף גיין מיט התלהבות מען האט מיט איר געשמועסט אשת חיל אונז זענען מיליטער לייט פארן אייבערשטן יא יעדע איד דארף זיין א גיבור יוצא ממלחמה קומט צו מלחמת היצר אשת חיל מי ימצא משהוא לו לא יחסר

א מענטש וואס מען האט ליב, פאר אזא איינער געבט מען א קליינע פאטש, אז מען האט אים נישט ליב געב עפעס נישט געבן אז ער קען ווערן באליידיגט, ועל כפנים שבע יפול צדיק, אפילו א מענטש באקומט אמאל א פאל אן א פיל איז אפילו עס איז א ירידה לצורך עליה, און ער באקומט נאר די פאל ווייל די אייבערשטער וויל אים ברענגען א אור נאכדעם, און דורך די פאל באקומט ער נאכדעם די ארדער, גייט ער זיין א קליין מכשיר צו באקומען די אור, אזוי שטייט אין איך האב עס געזען אין זרע קודש, אז די אייבערשטער קען נאר ברענגען א אור פאר א מענטש, ברענגען א עליה פאר א מענטש אויף דעם וואס באקומט א צמצום פארדעם, כדי ער זאל זיין ראוי צו באקומען דעם אור. פיין, זאל די אייבערשטער העלפן טאקע אונז זאל מיר אנערקענען אונזערע כוחות אפילו עס איז במדבר, עס איז אונז שווער, נאכאלץ זיין די נשוא און אונז זאלן זוכה זיין טאקע צו אנערקענען אונזערע כוחות און ארויסברענגען פון אונזערע כוחות זיין די חשבתי דרכי און זאלן מחשיב זיין אונזערע עבודה אזוי קומען אזוי צוקומען בעזר השם אנצוקומען מעלה מעלה מעלת התורה והיראה און שרייט דיך אז דורך תורה קומט דיך אראפ אלע השפעות, יא, איינע פון די עמודי עולם דורך די תורה איז א מענטש וואס זיצט זיצט און לערנט זיך דורך זיינע השפעות און גשמיות אויך, די אייבערשטער האט אים דורך געלאזט אלע השפעות טובות וואס קומען דורך תורה, און מאכט שוין הכנה אויף שביעית, אז די אייבערשטער זאל העלפן זאלן מיר דורך זיין צו מאכן די ריכטיגע הכנה, און טאקע אפרעכטן אונזערע עבודה כראוי וכנהוג.